Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, leschten ageschriwwene Riedner heescht ëmmer, datt ganz vill scho gesot gouf. Ech hat, ech muss mech entschëllegen, ech muss mech entschëllegen, datt ech virdrun Vergiess hat, dem Rapporter vum Projet virdrun Merci ze soen, Guy Arendt. Ech huelen dat heimadder no. Och bei dësem Projet e grouse Merci un de Rapporter Claude Haagen, deen dat och exzellent resüméiert huet. An eppes, wat e gesot huet, ass, mengen ech, fir kloer ze maachen, wéi deen heite Projet sech och vun deene vu virdrun ënnerscheet. Mir hu virdru vun Ersatzrevenuë geschwat, respektiv vun Aide au capital, an hei schwätze mer elo vun Investitiounshëllefe vu Suen, déi e Betrib sollen incitéieren, wann alles gutt geet, datt en da sech motivéiert gesäit, Sue selwer an de Grapp ze huelen, e puer Sue vum Stat derbäizeleeën an domadder z'investéieren. Essentiellement kléngt dat a sech emol wéi eng gutt Idee. Et kléngt wéi eng antizyklesch Politik, wou een d'Betriber dozou féiert, datt se ebe grad elo Demande generéieren, grad elo investéieren, fir esou eng Demande ze hunn, wou aner Betriber da kënne liwweren. Dat kléngt gutt. Wann een dann awer d'Montanten kuckt, déi ee mindestens muss investéieren, a wann ee sech dann e bëssen am Secteur ëmhéiert, grad bei de Mikroentreprisen, an et muss een 20.000 Euro mindestens investéieren, fir kënne vun den Investitiounszouschëss vun der Regierung ze profitéieren, da gëtt et ganz séier schwiereg. Firwat soen ech, et gëtt ganz séier schwiereg? Dat ass engersäits, well et en ale Mantra gëtt, dee Betriber sech ëmmer widderhuelen a Krisenzäiten, an deen ass, Cash is king. A Krisenzäiten ass eng kleng Reserve an der Trésorerie ëmsou méi wichteg, well se ebe grad Fluktuatioune vun der Demande vu sengen eegene Clienten offiedere kann. Wann een ebe grad elo soll incitéiert ginn ze investéieren, da kann dat nëmme goen, wann een nieft den Investitiounshëllefen och Finanzen dofir huet. Dat heescht engersäits entweder méi wéi genuch Reserve scho virun der Kris opgebaut hätt oder awer grad elo an der Kris nei Finanzéierungsquelle kann opmaachen. Bon, Risikokapitalgeber falen am Ment éischter ewech, well och déi zwar Risikokapitalgeber heeschen, awer e bëssen Risiko ofschätzen ëmmer. An kuerz virun enger droender Finanzkris ass och de gréisste Risikokapitalgeber net onbedéngt prett, fir nach méi Risiko anzegoen. Dat heescht, mir falen zeréck op déi normal Banken, mir falen zeréck op Normal Banken, déi, an dat hu mer jo bei anere Projete schonn ugeschwat, elo solle mat d'Relance finanzéieren. D'Banken hunn zum Deel hiert schonns gemaach. A wa mer elo hei nach eng Kéier drop bauen, datt d'Banken u sech dat ersetzen, wat de Stat dann erwaart, fir datt een iwwerhaapt Sue kritt, da kéint dat eng Rechnung sinn, déi net opgeet. Dat kéint eng Rechnung sinn, an dat seet och d'Chambre des Métiers, déi net opgeet, well déi ganz kleng Betriber dat Kapital net hunn an och net kréien. An zweetens et en Text ass, deen awer nach eng gewëssen Onsécherheet fir kleng Betriber huet. D'Prozedur ass awer nach eng Kéier méi komplex wéi déi Prozedur vun deene Projete virdrun. An do stellt sech dann d'Fro, Wat maache mer, fir datt déi kleng Betriber, Ech schwätzen net vun de mëttelstännege Betriber, mee wierklech vun de ganz Klengen, vun de Mikroentreprisen. Wat maache mer, fir datt dat heite fir déi en interessant Instrument gëtt? Well wann ee seet, datt ee sozial Mesurë muss schafen, da geet et grad drëm, datt déi ganz kleng Betriber, déi, déi eng bis fënnef Aarbechtsplaze schafen, net ënnerginn. Wat de Betrib méi grouss ass, wat et méi einfach ass e bësse Reserven ze schafen, wat et méi einfach ass och Komplexitéiten a Gesetzer ze navigéieren. Wat ee méi kleng ass, wat et méi schwéier fält. Wat ee méi kleng ass, wat ee méi, prozentual méi Zäit domadder verbréngt fir dat Gesetz hei probéieren ze verstoen an déi Suen dann unzefroen. An deementspriechend wollt ech hei just drun erënneren, datt mer, dës Bedenke ganz eescht mussen huelen. Mir mussen dofir suergen, an dat ass en Appell un de Minister, datt et einfach gëtt, déi Demanden hei ze maachen, datt et, ech hunn et virdru gesot, net zu enger ze grousser Komplexitéit kënnt. An de Minister Delles huet et virdrun ugekënnegt, datt bei him, digital wäert goen an datt ee keng weider Preuve muss ufroen. Ech hoffen, datt all déi Dokumenter a Preuven, déi hei am Gesetz virgesi sinn, datt déi zu engem groussen Deel kënnen automatiséiert ugefrot ginn, andeem ee ganz einfach d'Checkboxen uklickt an net andeem ee muss Preuven a Kopien a Copie-conformen op de Ministère schécken. Dofir meng ganz konkret Fro un de Minister, Wäerten hei fäerdeg Formulaire mat eben deenen Datennofroe proposéiert ginn, esou datt dat Ganzt digital an engem Opwasch ka gemaach ginn? Wat de Fong vum Projet ugeet, gouf alles gesot. Et ass néideg, datt mer antizyklesch Politik maachen, an dofir ginn och d'Piraten den Accord fir dëse Projet. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot.